Son am Tom Nefyn. Wel i mi, un Tom Nefyn oedd na, a fydd na. Oedd o'n one-off. Ac oedd i'n meddwl pan mae be'n gofio am Tom Nefyn, mae'n un peth i wynaf bod e. Pan nes i gyhoeddi'r gyfrol yma, oedd rai bynyddodd nôl bellach rwan, oedd i lun ond oedd ar y clawr mi'n gwelwch o. A oedd sawl yn dweud wrth ei adag hynny, heb weld toner yn rioed yn y cnawd. Does na fo wynab hardd, a mi oedd doedd, a gwallt sydd danaidd gwyn wir. A gyn beth dwi'n gofio am toner fi'n er dyddiau ysgol wir, ysgwyd llaw, fel feis. Mae llaw i'n brifo hyd y gwir, eithriadol o dyn felly. Ond mae'n fwy Tom Nefyn na hynny. Oeddi enni yn Boduan ar yr Ionawr 23 dwi'n meddwl yn 1895. A wedi fyddyddion Tomos, dim Nefyn, Tomos a Tommy i dad ni alw fo. A symud i Bodeilias wedyn felly. A rwan, oedd tad Tom Nefyn de, yn y man un athrylith, John Thomas Williams oedd enw fo, sa'r cod wrth i alwedigaeth felly, ond mae hwn yn air rhyw wan gen i, ond mae hefyd yn mwy na hynny wir, oedd o'n grefftwr de, oedd o'n creu dreselydd a, a clocia, wyth diwrnod. Ac yn ffodus iawn, gysi hyd i lun ar gyfer y llyfr, byw wraig yn byw yn Dorset, Ann oedd ei henw i, Ac yn ddilyn o gloc nath J.T. Williams o Bristy felly. Oedd hi'n perthyn dwi'n meddwl am mae'r llun yn y llyfr felly de. Oedd o'n gerddor da iawn. O'n arwain cordda, cora rhyw bethau felly. Ond hefyd yn chwarae'r ffidil. Yn arbennig o dda mae'n dweud, fel dwi wedi glywed felly. Ond yn benna fel bardd bar gwlad o'n. Mae'n cyhoeddi gerddi yn yr Herald a thug enw oedd JTW, gan aml i'w nabod fel JTW y Pistyll, ac o'n nhad yn gwybod rhai o'i gerddi fel ar ei gol chi, a dwi'n dal i cofio'n wir, un oedd myfyrion wrth windio'r hen gloc. Cyn i Ben Llŷn gael trydan wan, o gyn pawb rhan fwyaf gloc wyth diwrnod, a'i weindio ar nos Sadwrn de. Ac oedd y gerdd yn dechrau mae mama gen i wan, bob nos Sadwrn rwy'n weindio yr hen gloc nôl a dim. Wrth i'm wneud, dwi'n cofio, y mae fo oes yn cilio'n chwim, a hwnna'n un gerdd o'n hân i ddeud felly. Ond mi gyhoeddwyd dwy gyfrol o'i waith o, y bustill cyntaf 1920 dwi'n meddwl, a'r ail bustill, wel, deunaw mis wedyn, wedi, wedi wyddo farw. Mi oedd y farw'n eitha ifanc, 54 oed oedd y marw, JTW Pistill, yn Ebrill 1920. da un, a phe bydd o farw. Mam Tom Levin anodd hefo hi. Oedd hi'n byw yn, oedd yr rhannol mewn dau le wir. Gath hi magu yn rhannol yn Nant Gwrtheyrn, tu chan Nant Gwrtheyrn, a Cadlan Isa, Pen Ceuran e, a Badaron felly. Gath hi magu mewn dau, i thall hi'n dal tenantiaeth dwy ffarm dy gwela i felly. A fe hi farw'n ifanc iawn, yn, dwy, yn 1905 yn 37 oed. Newydd ei enni hogamach. A gan y pryd o Tom Nefyn yn ddeg oed a hynna o bedwar o blant. Yn 19 oed oedd Tom Nefyn wedi penderfynu ymfudo am ryw reswm i Ganada. Ond sut te? A beth gwyddodd, da chi'n cofio hwnna, dach? 28 o Fawrth 1914, y rhyfel yn torri allan. Ac gath Tom Nevin gyfle newydd i weld y byd, ond cyfle erchyll lle y gwir. O fewn bythefnos i'r rhyfel dorri allan, oedd i joinio. A, ac wrth gwrs, fel cyflog wedyn, o'n cael swllt y dydd oedd fel soldier, o 1914 tan 1918, Ac yn, mi sgwennodd gyfrol yn 1949, mae gen i fama, um, yr ymchwil di hynny hi. Mae'n gyfrol drom iawn i darllen, dydy gwir, mae'n 300 a hanner o eiriau. Ac yn hon, mae'n sôn yn fanwl iawn am be welodd o. Yn gyntaf, mynd i'r dadar nerfs, mae fan o'n gilfor rhwng Asia ac Ewrop ar ryw lan môr hir felly. A mae'n cofio efo'i raf ei hun claddu geiniau i'r filwyr, a bomian dawnsio gwmpas i draed o dde. Cloddi, claddu rhywun o Nefyn ac o Ben Llun yn y dadau nels. Ac yna fydd yn fanno am ryw rai bynyddol, mi symudo wedyn gath i yrru i'r i'r aifft ac i ganan. A sôn nath am ganan yn y Beibl de. A'i fanno nath o wedyn a gath ei drwyddo yn fanno. Oedd o'n milwrio rhyw noson yn seithi at, at um, almenwyr yma, a boddedi nôl, a gath ei un i mewn i'w berfal o dyd y gwir. A mi dynwyd y fwled mo'i berfal felly, a thi'r ysbyty ar yn wael am gyfnod gweddol hir bod ato hun lle. Ond y stori dwi'n recio di am Tom Nefyn a'n Mi ddaw un chwech mis Ionawr, yn dychwelyd ar lif i Nefyn, a noson dywyll o Ionawr oedd hi. Ac yna gyfarfod, mae'n debyg, gyda fod yn be oedd, ond llun yn y neuad, ni am adryn am hwn i. Fe nath agor y drws oedd i ben i mewn drwy gyd y drws. Be welaf o'i flaen, ond mam ifanc, efo siôl wen dros ei ysgwydd, a babi bach yn y siôl. A mi gofiodd, oedd newydd gladdu dad, babi bach yma, dan ffig ysglen, y maes sylfa yn dod ar naws cyn cychwyn waith athro felly. Be wnaed o? Dim ond i wlanu. Oedd y mam ar y pryd yn gwybod bod wedi colli gŵr? Dwi'n yn gwybod. Dwi'n cael darlithio nefyn rhyw noson ac oedd aml i'w fanno yn cofio y babi bach. Mae'n tyfu'n ddyn ac yn byw yn nefyn, mae fedd o yn, yn nefyn felly de. Ac yn bardd o'r Sais, Siglws a Zoom, bardd enwog iawn yn Saesneg wir, oedd o'n filwr yn yr un cyfnod bod o'n swyddog yn blaen chi. Gynno fo gerdd Saesneg dde. A mae o'n dweud yn y gerdd yma, When the boys come back, they will not be the same. When the boys come back, they will not be the same. A dim Tommy bod eirias, ddoth adra i bod eirias. ond yn gwahanol. Tom, a nes ymlaen, Tom Nefyn, enw canol hwnnw, a fe wahanol byth. Chos beth wedi digwydd, yn Bersheba ym 1917, oedd yn gwarchod rhyw safle arfa lle oedd cadw gynna, lle perig iawn i fod gefn nos, dweud gwir, ben eich hun, gwarchod o'r cwt ma'n felly. Yn mynd gwrdd rhyw lais yn dweud am benlinio. A mi'n as, A be nath ato? Pennill o waith, pant y celyn. Cymer Iesu fi, fel ydwyf, byth ni allan fod yn well. Dallu diam gwna'n agos, byllus i'w mynd ymhell. Yn dy glwyfa, byddai'n unig, byth yn iach. A fel Tom Nefyn, medda fo, byth yn fath wedyn. Fel llais ni lili, medda e. Roedd Tom Nefyn yn mynd ôl i Bodelia stan be oedd ei mis Mawrth 1919 yn fwy gwahanol. helpu dad ar y tyddyn, bydda fo, wedyn am beth amser wir, deunaw mis, mae'n siŵr, um, chwnu maip neu chwalu tail, fel byddag o'n digwydd eilias felly. Ac um, gath rhyw awydd mawr fynd lawr rwan i i'r groes yn efin. Rhaid i feic ar ffynon fair y fanna a dechrau prygethu felly. A mae'n gweiddi dros y groes i gyd yn nefyn, a welsoch chwi ef, a welsoch chwi ef, Iesu'n hynwr am Dyw. Fatha dyrfan hel yn syth wan. Tyrfa, a dwy noson ar ôl i gilydd, tair wrach, yr un peth wan. A Tom Nefyn torri allan i ganu, gyda'n ganwr ardderchog. Ar y don intercession, a welsoch chwi ef, a welsoch chwi ef, Iesu'n hynwr am Dyw. Ac yn y lleidfa, yn uno hefo fo, lle. Un oedd yn cwyno oedd perchennog y Sportsman Arms, oedd y gwsmeriaid yn mynd i gyd dros chydig iawn o amser. Ac wedyn, am y be naw mis nesaf, drwy'r yr ha a'r, ar hydref oedd yn dilyn, mae'n mynd drwy ben llun i gyd ar ei feic i gynnal cyfarfodydd yma. A gofyn o werso chwi ef, o werso chwi ef. A'i dad, mynd o fod yn amlach neu ffeidio felly. Ond rwla cyn diwadd 1919, dechrau 1920, nath o deimlo rhyw alw at fod yn wlidog. A mi dreulio bum yna mewn coleg. I gadael ysgol yn 20 oed oedd. Fe mewn pump o golegau gyd, rhwng 1920 a 1925. Ac yna, mis Medi 1925, gath o alwad i fod yn wlidog. yn y tymbl. Mae tymbl yn Sir Gafyrddin, heb fod yn bell o Llanelli. Gwna gapel na eben nesaf y tymbl. Eisiau fynd yn ôl nidog, mi addo mynd. Ond be nath o cyn mynd, priodi. Priodi merch y Beehive Stores yn Coed Boeth. Nes i fanno fynd yn chwilio'r hanes dweud y gwir. Be ydy neu be oedd pan eisiau ddwysa i goed poes, be, di, be, be oedd adag ymni oedd um, bridal sauce, gwerthu dillad priodi, dillad priodi sa. Ac mi oedd ar y pryd siop yn y beehive stores yn gwerthu pob math o bethau, yn grocery, yn arfer gyfarfod glowyr, dweud y gwir, yn rhawi a dillad y glowyr. Ond oedd yn beehive stores, flan darbennig o de, bod yn dod yn ôl bell i brynu, lle, Oedd o'n fecyn wedi fel ysu fyd. Oedd o'n ôl hwnnw fyd. Ac o'na ddar arbennig yn y beehive, cael gwerthu rownd yr ardal chwod i gyd fydda. A bydda un ferch na, Ceridwen. Ac ar hydref y chwechad, 1925, yng Nghoed Poes, mi briododd Tom Lefin. o'r Ceridwen. Oedd o'n 30 dde, a'i san ddeunaw. A lawr o'n nhw wedyn i Tymbl, i Gwm Gwendraeth, nes i gafodd ddim, oedd o'n figal eglwys Ebenezer. A rwan, ond i le gwahanol, oedd pistyll, chwarael oedd, pistyll oedd, chydig chwarelwyr, pentra bach, ond na rhyw, mae yna rhyw bedair mil yn byw yn y Tymbl, dwi'n meddwl, o hyd lle. A glowyr bron i gyd, ydy gwir. le gwahanol, a fewnfudo gwahanol iawn yno. Mae fewnfudo gwahanol rioed i bawb dweud y gwir. Doedd gyn Tom Nevin ddim ffiniau dde, fel gwneudog. Pan yn had yn sbyty, chydig cyn marw i'r ysbyty yn Lerpwl felly, cael triniaeth. I ofid mawr oedd nag oedd Tom Nevin ddim wedi galw yno dde. Mae dy weinidog o'm wedi bod o'n poeni dim am hynny. Ac yn aml oedd y gweinidog yn mynd pen rhyw awr, dwrnod neu ddau. Oedd o'n mynd ar lori lefrith ben bora dod o'r gwisil ac yn mynd i Lerpwl Royal i weld Cleio. Gyda o'n ffiniau gwbl dde. A hefyd o'n cynnal yn gwahanol. Bora syl o'i drai blant yn unig. Neb arall. Plant oedd yn medru ymyna, plant yn darllen, um, plant yn offrymu gweddi, plant yn casglu, yn cyhoeddi, ynddo? A mae'n ta'n cyfansoddi am yna special i blant ar gyfer oedfa. Ac yn cyfeilio efo telyn beth newydd mewn capel am bora sydd. Ac yna oedfa nos, os oedd hi'n braf, ac yna griw mawr yno, Mynd lawr i'r cae rygbi, cae'r llety yn tymbl i gynnal oedfa yn yr awyr agored, felly oedd y wnido'n gwahanol newydd gyrraedd y tymbl. Ond, oedd yn cyrraedd yno 1925, ac yna mis, byddwn i'n mis Awst, Western Mail, o penol pras de, Tom Nevin, resigning. am ei chwyddo pethau, am ei chwalwyd y pentra wir, am ei lwygwyd Cymru, rhai o'i blaid o, rhai yn erbyn. Ynde? Pam chwalu mae, wel yn un peth o gyn Tom Levin syniadau radical iawn iawn. Ac erbyn hyn oedd o'n gwadu rhan fwyaf pethau wir, oedd rhan fwyaf wydogion yn ei credu felly, ddim yn cael ei gwirthia, dim yr atgyfodiad, ddim yn cofio nhw'n gyd o'n. yn gwadu gyda a gwyd yn pobl yn cilio'r capel. Felly oedd lle'n chwalu. Ac yna 1926 oedd streic fawr y glowyr yn dod, saith mis o streic. Wel, mi dreulio Trefnefyn yn wir yn flwyddyn bron i gyd yn cefnogi'r glowyr. A hynny ddim yn plesio pawb nag oedd. A dwi'n cael mynd lawr i'r tymbl i holi'r bobl amdano fo pan i'n sgwennu'r llyfr yma. Nes i alw fod dwy wraig gwir, um, Elsie oedd enw un, Williams, a llall oedd Margaret Ann Morgan. Oedd rhynna, Elsie mae'n 96 ar y bryd, llall ni 80 a a'r ddwy merched ifanc yn cofio am Tom Nefyn. A ddwy'n sgwrsio fe gilydd am bob dim ond am Tom Nefyn. Oedd o'n ffryddo bob tro. Oedd Morgan, Miss Morgan, mae naddoli fo. y llall, dim byd ddeud o'n A bod i'n rhwygo i teulu hi, dim yn fwriadol, ond i fflant i wedi rhannu rhai o blaid Tom Nefyn, rhai ni erbyn o. A bod hi ddim o'i blaid o, a dwi'n dal yn gofio galw weld o ddwy, rhai gweld yn rwan, o mlaen gallaf fod yn gwir hi. Ac yna wedyn ar yr hen gorff i atal o, rhag bod yn wlidog, nes ne... gael yn well be oedd o'n gredu, lle. A mewn ta wedyn naws 1928, ymwyswyddo. Ac wedyn o 1928 tan 1931, bu o'n ddiwaith ac yn ddigartra dde. Un peth cyn mi atal at hynny, dwi wedi cofio rwan, ac un peth radi cael Tom Nevin yn eisiau ei wneud, felly, pan yna gymyn yn y capel rwan, a bara a gwyn ar y bwrdd, oedd o eisiau rhoi clap o lo ar bwrdd Cymru yn un pryd, i gofio aberth y glowyr Doedd hynny ddim yn plesio pawb wrth gwrs nag oedd. Ond fel diwaith a digartref efo wedyn am gyfnod yn Abadaron lot iawn. Yn eglwys, hen eglwys Abadaron ar traeth, yn hel ei feddylu at ei gilydd ch'mod, ac yn pryderu am bethau. Ond yn ffodus iawn oedd i fam, y fam, Ceri, fethau Ceridwen, a Nefyn Goronwy, oedd yn chwe mis oed yn gadael dwi'n meddwl, tymbl, efo taid a nain yn coed boeth, yn y beehive stores, A caredigrwydd o fawr tuag at y fam a'r hogyn bach. Yn fanno buon nhw am gyfnod go lew de. Mi ddaru George M.F. Davies, y rheddychwr, gychwyn tysteb i Tom Nefyn nid dlodi fy rhaid. A mi helwyd 700 o bunna. Pobl llun y rhan mwyaf a ded y gwir felly. 700 o bunna. A fe gyflwynydd tysteb i Tom Nefyn mewn cyfarfod yn Penmawnt, Bwlleli, rwla tua 1900. 29 ffordd na lle. Ac oedd 700 o bunna adag ynnu hiddiw yn be? 45 o filoedd mae'n siŵr o arian, swn i'n dweud, fel system felly. Ond beth sy'n nod, gath Tom Nefyn dro pedol, tro crwn felly. Dechreuodd gredu yn ôl beth oedd yn gredu gynt. Gath awydd am ddychwelyd i fod yn wneud fel gynt. A rwan ben arall a un noson. Os rhywun yn cofio efallai mae Bryn Bacha, neu lle oedd Bryn Bacha, lle mae hafan y môr rhyw mwy neu lai, deu gwir. A noson yma, yna seiat yma no. A pwth i mewn i ganol seiat o'r twllwch, ond Tom Nefyn. Gofyn gael o'r joinio y seiat. I gael perthyn oedd eto i'r enwad, a mynd yn ôl o Wneidog. Na ddechrau'r daith yn ôl, lle. A biga'r Gwneidog eglwysi fydd wedyn o hynny mlaen, Dweud y gwir, i gyflog o leia fel bigal capeli felly de, gwneud mwy na hynny o lawer. Ac yn 1931, na thi Rhos Esmor yn Sir Fflint. Mae eisiau yn Rhos Esmor hefyd dweud y gwir yn chwilio'r hanes am ryw ddwrnod ddau. Mae rwan, mae Rhos Esmor reit agos i Wyddgrug yn bell. Um, a un stori glwys i na dwi'n lecio i'n arw iawn. Ond rwy'n yn sal yn wael iawn yn Rhos Esmor, a na fri sy'n ofo'i weld meddyg yng Nghaer. a dim transport ar gael. A be nath Tom nefyd, mynd fawr i feic. Mae yna gariad, ddim yn gwybod. Tasgwn cefn y beic. A chi le anghyffyrddus fel ambulance, mynd ar dyn sal de. Ond ar asgwn cefn i feic, ath o fo, neu'r cariad. Bob camp i gair, oedd hi'n ddeuddag milltir un ffordd, a ddeuddag milltir nôl. Ond dwi'n siŵr bod yna rhywun efo car yna wedi mynd, ond nid yna Tom Nefyn de, nid yna Tom Nefyn. A dwi'n dal yn gofio hynny am mynd i Rosesmor. Wedyn yn 1937 ath i'r Gerlan, Bethesda, capel Gerlan ar y topia yna yn y Ffynogwen. Oedd o'n dychwelyd rwan at y chwarelwyr ddoedd i Bethesda. Oedd yna undeb yn syth ngddo fo a phobl Bethesda, ardal chwarelyddol. a Capel y Gerlon. A un peth dwi'n gofio, wedi glywed, felly, um, pan mae'r cloch yn chwarae, yr hwtr yn mynd am hanner saith y bora. Na Tom Levin yng Nghapel Gerlan wedi codi'r golan yn gyda, drysa'n gorad yn yr ha, yn gweddio dros y chwelwyr. A mae Williams Parry wedi sgwennu soned, cyrn hyrdod i henw hi, Mae'n sôn am Tonyn yn ymbil dros y gweithwyr yn y graig, gan gariad sy'n fwy na chariad graig. A dyna gerdd Wiers Parry yn sôn am Tom Nefyn yn, yn y gerlan. A fe yno 1937 uh, o ymlaen felly, dan 1949 dwi'n meddwl. Un stori glwys i'n Nyffryn Ogwen, ond ar rwy'n neilod yng Ngharneddi, tyddynwr oedd o'n ffarmwr bach, felly byw yn Nyffryn Ogwen, di colli buwch. A Tom hefyd yn sgwennu llythyr ato. I gyd yn deimlo bod wedi colli buwch. Ac yn sgwennu ar ddiwedd llythyr bod o'n diolch mae'r beidir rath yr anna dim i'r llofft. O pethau na rhywun gwydog arall yn dweud, wrth gwrs, ond dyna Tom Levin, y one-off ma'n dweud, yn ei gyfnod yn, yn y gerlan. Lle bod hi'n blino chi rhy hir, a'n ymlaen i sôn am ei, oedd hi edarn yn 1949. um, wneudog ar Edan a Greigwan. A fan o bydd o wedyn, wrth gwrs, a ddwch chi sy'n gwrando neu'n gwylio heno, mae'n debyg yn cofio rhyw bethau lawer iawn mwy na fi am cyfnod yma yn Edan, dwi'n cofio fyd yn derw gymaint felly. Ond dwi eisiau dweud un peth cyn symud ymlaen at y diwad dde. Un fforte, un arbenigedd Tom Nefyn oedd efengylu. Da beth gwahanol hollol. Mae Tom Nefyn yn efengyl yn awyr agorad, ffriesu tu allan i adeiladau dde. Mawr neu bach gallu gwneud wir. Fe ni fel hogian y coleg yn am wsos rhyw dro yn mangor efo, yn efengylu. Mae'n ta hefo ni. Cysgu mewn capel efo ni am, am wsnos, de? Ac yn efengylu o drws i drws. A pregetheth y cloch mawr yn bangor ar ddysadw wedyn. A'r dyrfan hel, de? A dwi'n cofio Q Pictures tu allan i Town Hall neu ar y dre yn Bwllheli ar nos Sadwrn. Yn ymestyn i Ben Cob a dweud gwir. Annie Get Your Gun, dwi'n meddwl, oedd y ffilm. A Tom Nefyn yn cyrraedd fel byddaf o. Weithiau fo organ bach. Neu stôl dan ei draed. Yn sefyll oedd o wan. A phawb o'r ciw yn troi ato fo. A fynta'n dechrau siarad o'n nhw. A phawb yn gwrando. Fel negas i ddeud wrthyn nhw. A dweud y gwir, yn canu fydd yr un pryd canu enni, mae'n siŵr. A gan mwyn i gael negas, ddim mor ddiddorol i'r Cubas, a gan i gesio gan nes ymlaen felly. Ac wrth gwrs, fwy dylanwad lawer, mae'n debyg na'r ffilm nhw'n weld nes ymlaen felly. Ond o ddawn yna gyda fo, dawn i efengylu. A fi si fo fwy nag unwaith ar yw, ar yw deithiau felly de. A rwan, dwi'n mynd i dewi rwan ar y deg, um, Nawr Tom Nefyn yn farw 23 o Dachwedd 1958. Um, a dyma'r stori, wan. Oedd o wedi beicio i ffordd i fyny o Aethdan i fan newydd bod o syl, erbyn deg. Mae dau roedfau cynnal yn ystod dydd, felly. Cynnal efal newydd am ddeg. A progesu, felly. Ac yn ystod y dydd, oherwydd ar ei feic yn gweld hwnna llall fel byddaf o'n y dre, felly, oedd ddim yn dda i llechu, ddim yn profedigaeth, yn bydda felly. Ac o'n pregethu rhyd y crafdu am chwech gyda'r nos. Ac wedyn ar ddiwedd yr oedfa, gath i wan i gael swpar um, mewn tŷ o'r blaenoriad wir, isall enw'r tŷ. Dwi'n meddwl mae John Evans oedd enw'r dyn bod o'n flaenor i'r crafdu pan i'n stiwdant felly. Gath o wan o'i gael swpar cyn beicio adra i Edgar ynde? A tua 20 munud o'r chwarter 20 munud i saith yn tan dechrau ei frecwast, fe farw wrth y bwrw brecwast. Mae lot o chwedlau bod wedi gwneud siap croes o cyllau'r fforc, o doedd o ddim, jyst marw fel na nath o. Ond mi ddawn ni'r proffwydo am i farw yn y bora mae'n debyg, yn, yn efal newydd. Drwy ddweud bod o ddim yn teimlo'n Dwi'n teimlo'n flinedig felly. A wedyn somi mam wedyn, oedd i marw pan oedd ddeg oed. Tua 1904, mynd â fo i fyny i gapel Bethania uh, yn, yn, yn Pistyn felly, i roi da. Ac ar y ffordd i fyny o'r bodeilias i'r capel, dysgu ymyn iddo fo, ar ei gof felly, mae'n cofio hynny, lle mae'r ysgol syl yn Bethania fan oedd yn mynd, ynde. A oedd o'n dweud hynny. Mae'n ychwanegu wedyn, Hwyrach fo cael weld mam cyn bo hir. A mi broffwydo fel yna bod y bora bydd y farw gyda'r nos honno lle. Wel, papura newydd e, pan gwnido cyffredin, o'ch chi, fel y fi yn hebyg bod, mi fydd yna goffad, mae'n debyg yn y papur lle, wel, y goleuad ddwch neu'r tys, y papur enwadol, neu'r rhera Gymraeg wrach neu'r papur newydd fel yna. Ond Tom Levin do, wrth gwrs, y rheina de. Ond chi eraill o bob math, Crossfield Magazine, bysus de, Farm News ac yn y blaen. Oedd i enw yn papur Saesneg yn ogystal Guardian ac yn y blaen. Oedd o'n ddyn eithriadol ac arbennig yn doedd. Wel, un papur newydd yn dweud um, tasa fo yn y canol oesoedd yn byw'n canol oesoedd, bys oedd gwneud sant yna fo. Roedd Hollywood yn gwybod amdano fo, roedd o'n actor pen ei gamp. Ond dwi'n meddwl mae William Morris, Parch William Morris, rhag flynu fi yn seilaf o'r gwneidog, ond byw o fewn dau ddrws yn wir. Roedd daro deuddag o englyn, esgyll englyn, dwyllell ola englyn, a coi brygethau gyd y fwyaf oedd ei fywyd. Da de, coi brygethau gyd y fwyaf oedd ei fywyd. O'n i ag arall yn stiwdant yn Aberystwyth pan ddaw, lle be wnaethon ni? Heirio bys, talio'n poced i'n hunan, o bob cam i'r angladd, a'r coleg yn erbyn i lwad dweud y gwir. Ond pan gwyddom ni edarn de, yn am lle fydd yn agos i'r capel, na'r festri. Oedd y Cymro yn erin o papurau yn dweud bod yno rhwng 2,000 a hanner a 3,000 yn y lleidfa. yn anhygoel chi, o bob math o swyddi de, bob oed felly. Wrach mae'n angla mwyaf, welo pen llun, welo fedan beth bynnag felly. Ond, gallwn ni fynd i'r fynwant a sefyll o bell fanno, dyna'r dyna cwbl felly. A rwan dwi'n meddwl, de, sa Tom Lefyn yn falch iawn o weld drysa, cael papistill yn agor eto. A fydda'n fwy balch o glywed sŵn mawl cael ei ganu O, no. Sgwni beth chi feddwl. Na ddigon, Llinos.
Diolch fawr iawn, um, Harry. Swn i'n gallu gwrando na chi am oriau maith, a dwi'n siŵr bod pawb arall yn gytun. Mae gennym ni lyniau wan oeddech chi eisiau rannu, does? So mi na i roi yn share sgrin wan. Mi driau ja. roi yn share sgrin ymlaen wan. Um, Ma ni. Dyma ni, gwiswch chi am bach o'n.
Ia, dyma nhw, John a Gande. Ar y chwith mae'r bardd, tad Tom Nefyn, J. Tiwlias y Bistill, a dyma Ian, ferch ifanc, rhan fwyaf amser Cadlan Isa, Ben Cifra, yn hwy dau fanna. A dyma bod Eilias yn de, a chwarae gwylwyr, Tŷ Cefn. 'Na be nath Tom Levin ar ôl cath ar ysgol yn dair ar ddeg oed, oedd mynd yn chwarelwr de. Ath yn gynta' i'r chwarel yma fel prentis felly. A mi smudodd wedyn nes ymlaen i'r chwarel Yr Eifl am gyfnod, um, ac wedyn mi ath i'r chwarel Nant Gwrtheyrn i falu cerig o bob peth, cyn penderfynu mynd i ganad eto Medi. A dyna ni bod eilias, ia. Wel, dyma'r ddau, mae Tom Evans sydd wel, i mi, ond mae ar y dde efo'r mwstash. Mae'n mwstash milwrol o fanna, does. Royal Welsh Fusiliers oedd yr, y regiment. Y llall tri ochr sy'n chwilio po oedd o, Bob Williams oedd o, o Sir Fôn, yn bod i mwy na hynny, a gyda llaw gyn Nefyn Goronwy, y ces i, y ddau yr un yma, ac amryw. Mi o'n Nefyn Goronwy yn eithriadol o, o garedig wrtha i, pan i'n sgwennu'r gyfrol yma. Na'u brawd arall yn sgwrsio efo mi, na'r chwaer chwaith am hwn i, felly. Ond a fo bia'r llun yma, a Robin Griffith, mab cae glas edan, yn gweithio'r cymrod o, mae'n gardd du rwan, o bia'r llun arall na o cynt felly. Dyma ddyn o briodas, hydref y chwechad, 1925, a hi yn ddeunaw oed, yn yntad 30, a'r unig dro yn ei fywyd i Tom Nevin wisgo cofa gron. Mae dwi ddall. Be mae'n dda yn ei ddillo, da fel cefal dydy, ond menig dwi'n meddwl dyn nhw de. Yna brodas. Ia, dyma gapal ebeneser um, um, y tymbl. Yna gymaint o helynt, fe glywyd y capel am gyfnod byr, ac o'n neb am methu mynd yno lle. A be nath pobl Tymbl yn codi capel newydd. Nes i lawr yn ffilmio yn Tymbl mwy diweddar hynny wan. A, a rwan mi godwyd adeilad newydd na llain y delyn yn ôl. Gan obeithio bod Tom Nefyn yn dychwelyd i Tymbl i bobl o dim mynd i godi llain y delyn o arian y pocedi hunan. Felly, i mewn i'r Llanw Deulin a Lygynefydd, mae'r ddau wedi cael rwan lle, ond dyma'r hen gapal erbyn nesaf di hwnna, ia. Ia, dyma lun di dynnu yn nefyn gen wraig o Bwllheli. Luned Williams, dwi'n cofio'r enw rwan, ia. Dyna oedd o felly. Um, ond na ryw sôn am gychod John am erdd oedd. John a Mare. Ond nhw sy ar y chwith fanna, perchennog sy ar y chwith eitha cychod yna. A Tom Nefyn, wel, golwch chi, golwch ddigon tlawd yno, does? Ar y traeth yn Nefyn fanna, golwch ddigon tlawd yno fo. Dyna gyfnod o'n abad aron. Na di'r llun yna, te. A dyma'r Promises, Bridal Wear, 46 Stryd Fawr, uh, Coed Poeth di hwn. Ond pan, dyma yno pan o'n i yno. Ond be di erbyn heddiw, dwi'n yn gwybod, dwi'n yn ôl wedyn y chwilio na ddo. Llun dyfnwch i'n Robin Gyffydd, cael glas, Robin cael dydd rwan. Mae'n gweithio be fi ar Cymru Robin. Ydy hwn, plant edan. Da chi'n apod rhywun yma? Mae ddim yn syni gael gwylio Morris Owan yn rhywun yna, o'n i'n gofio yn yr ysgol mi. Dwi ddim yn gwybod, dwi'n mynd nabod neb, felly. Dwi'n siŵr bod rhywun yn gwrando neu'n gwylio heno sy'n nabod rhywun o'r plant yna, fes o'n i'n dweud. Neu'r hogyn Ifan David, gath i ladd o beic, ydych chi'n gofio? Nadwyd o, a iangladd o, a Tom Nefyn arwain iangladd o.

1950, llun y Cymro, y Cymro bia, yr hawlfraint, felly dwi wedi clirio hawlfraint pob llun golch i feddwl, lle, a ddim bwysig, lle. Um, 1950 oedd y flwyddyn yma, a fydda Tom Nefyn yn mynd i bob sesiwn y plant, ond ni mae blaid y sesiwn plant. Be oedd y bwriad te, oedd um, gwobrwyo plant clyfar. arholiad sirol oedd e. Gwobrwyo plant, ac o'n i beth yn cael gwobr nag o'n. A wedyn, ond o'n i'n mynd i sasio plant, oedd o'n... Ac oedd Tom Nefyn yn mynd yno, wrth gwrs, de. Ond, um, ond, ond oedd o'n um, mynd i'r gynulleidfa i'r galeri. Ond yn, ond yn um, taro can gyda diwar hyn. A fo yn cael sylw i gyd erbyn diwar sasio plant. Rwy'n arall na'n cofio. Mae rhywun yn sio'n alw i hyd ar beth arall, gadw, gadw, mynd. A, dyma'r llun yma. Ydych chi'n gallu mynd i gweld y ffilm yr etifeddiaeth? Roed. Um, John Roberts Williams a Jeff Charles na rhaid wneud y ffilm. 1947, 1949, fyna. Yr etifeddiaeth oedd henw hi. A mae'r llun yma o Tom Nevin yn dod o ffilm yna. a Llyfrgell Genedlaethol Biau'r Holwraint ar y llun yma felly de. Ia, da chi'n aml wraig wrth y bedd rhywun yn dach? Sir Jesse Williams. Ei?
Ddim Jesse, na ci. Na ci. O flaen hynny dwi'n meddwl. Iona Roberts. O ia.
Glan hyd ia?
Glan hyd oedd ia? Ia.
Ie. Ynde?
A hi sydd y bedd fanna. A um, Robin, Robin Griffith ei dynnu'r llun na fyd y mynwant edarn. Mae'n un da, ynddi? A ydych chi'n gwybod am hwn, wrth gwrs, ydych? Da. Mae hwn yn, yn, yn capel edarn nhw, ynddi?

Na, nes ymlaen o hynny, de, yn, yn Canan. O'i dad oedd sgwennu cerdd yn had y chofio i'r Herald, lle. A dyma'r gerdd, ceslythyr o wlad raddewyd, Canan, ceslythyr o wlad raddewyd, ac arno slotyn o waed. Ni wn pa fod eth yno, ond arno er hynny caed. Y machgen sydd yno ers amser, yn homi yn ymgyrch y gad. Fy nhomyn, cerdded hen lwybrau sy'n annwyl gan Gymro o pob gwlad, ac ar y diwedd mae yna gwestiwn, oes trenches yng ngardd Getsemane i fechgyn a fagwyd yn Llŷn? A mi oedd 'na mae'n debyg. 'Na ni.